Salam, gowy nadalaryňyz. Bu günki gepleşigimizde bu güne çenli dünýäniň iň güýçli, iň öňde barýan fizikçisi myhmançylykda. Salam, gepleşige çakylygymy kabul edip gelenligiňiz üçin köp minnetdarlygymy aýtýan. Salam, men Albert Einstein. Bu gün men Aman Hümminiň kanalynda myhmançylykda. Meni myhmançylyga çagyranlygy üçin özüne minnetdarlygymy aýtýan. How Albert Einstein, gepleşige hoş geldiň! Hoş gördük!
Bu gepleşigimde saňa birnäçe soraglar bermekçi, taýyn bolsaň, gepleşigimize başlaly. Bilýäň-ä, men mydama taýyn. Ilki bilen özüň barada, nirde doguldyň, näçinji ýylda we maşgalaň barada aýdyp beraýsaň, hoşal bolardyk. Men bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň on dördünji martynda Germaniýanyň Ulame obasynda eneden dogruldym. Kakam kiçijik bir elektrohimiýa fabrikasynyň eýesidi, emma üstünlikli bir iş adamy hasaplanmazdy. Ejemiň bolsa dünýäsi aýdym-sazdy. Örän ussat bir pianistdi. Esasanam Bethoweniň piano sazlaryny gaty ajaýyp çalýardy. Ejemjanyň çalan sazlaryny diňlemek maňa gaty uly derejede ylham berýärdi. Gaty gowy maşgalam bardy. Emma maşgalam men bardan gaty alada edýärdi. Daşaryk çykyp, dostlarym bilen oýnamazdym. Sessiz, içime ýapyk bu ýerdim we bäş ýaşyma çenli doly gürläp bilemokdym. Çaga döwrümde bolup geçen iki hadysan asla unudamok. Biri bäş ýaşymda wagtym atamyň kompas bereni we ol kompasda tapan syramdy. Beýlekisi bolsa on iki ýaşymda wagtym oklid geometriýasy bilen tanyşlygym. Mekdep döwrüm barada aýdyp bersem, mekdepdäki mugallymlaryň basynjyndan, ýagny okuwçylaryň üstüne gelmesinden we mekdepdäki öwrenilýän zatlaryň ýat tutmak ýagdaýyndan şikaýatçydym. Men mekdep döwrüni gaty ökde bilerdim. Ýokary bahalar alardym. Mydama diýen ýaly synpda birinji bolardym. Biziň maşgalamyzda bir däp-dessur bar, garyp okuwçy nahara çagyrmak däbi. Maks Talmud adynda bir uniwersitet okuwçysyny her hepde bir gün nahara çagyrardyk. Özümden uly uniwersitet okuwçysy bilen tanyşmak, gürrüňdeşlik etmek, gaty hoş gelýärdi. Onuň bilen bilim, matematika we pelsepe temalarynda gürleşýärdik. Telmut maňa her görnüşdäki meşhur kitaplary getirýärdi. Bir gezeginde Uklidiň elementleri atly kitaby getirdi. Kitapdaky meseleleriň üstüne işlemäge başladym. Tomus gutarmaka bütin meseleleri çözmek bilen galmadym, şeýle hem teoremalara alternatiw subutnamalary tapdym. Ynha, bäş ýaşyndaky kompusdan soňra, Jadylaýjy we durmuşymy üýtgeden sowgat bu kitapdy. Hä, Albert Aýnştaýn, sözüňi bölýän, bagyşla. Ýöne şu ýerde meniň düşünişime görä, seniňem durmuşyňy kitap üýtgedipdir. Gelejekdäki ýaşlara kitap okamak höwesini döretmek üçin näme maslahat berip bilersiň? Kitap gaty başgöwür dünýädir. Ynsan aklynyň araçäklerini zorlap geçmedikçe, hiç bir zada ýetip bilmez. A kitap bolsa, bu araçägi geçmek üçin ulanyljak iň güýçli zatdyr. Albert Einstein, Eýsem, seniň algebra bilen araň nähili? Bir müň sekiz ýüz togsan birinji ýylda matematika bolan höwesim bilen atam Jakob maňa bir algebra kitaby getirdi. Ol tomus algebra işlemäge karar berdim. Gaty kyn we garyşyk meseleleri hem çözüp bilýärdim. Özüme buýsanýardym. On alty ýaşymda ýeke özüm integral hasaplap, analitiki geometriýany öwrenipdim. Albert Einstein, Seniň uniwersitete giren hekaýaň hem üýtgeşik eken. Muny biz bilen hem paýlaşyp bilermiň? Elbetde, gaty täsin bir waka bolupdy. Bir müň sekiz ýüz dogsan bäşinji ýylda Zýurihe gitdim we Politehnik uniwersitetiniň synagyna girmek isledim. Emma meniň ýaşym on altydy. Bu ýaşda synaga girip bilmegim üçin şahsy bir rugsat aldyk. Kakamyň maslahady bilen inženerçilik bölümine tabşyrdym. Synagda fizika-matematikadan gaty ýokary derejede baha alypdym. Emma beýleki derslerde üstünlikli bolmandym. Dört ýyllyk okuwymdan soňra Politehnik uniwersitetinde fizika diplomy bilen uçurym bolupdym. Tüweleme, tüweleme, seniň edajyňam şu-da. Berekella. Albert Aýnştaýn, saňa şu taýda ýene bir soragym bar. Sen nädip dünýäniň iň meşhur bilim adamlarynyň biri bolduň? Bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda Karl Ferdinand Müllersendi professorlyk derejesini alyp, bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda Germaniýa geldim. Soňurda Keizer Wilhelm fizika institutynda ýerine ýetiriji, Berlin Humbolt uniwersitetinde-de professor boldum. Iki ýyl boýunça German fiziki žurnalyna başlyk bolup işledim. Täze ösdürdigi umumyatnosiçillik nazaryýetine görä, başga bir ýyldyzyň yşygynyň Gün tarapdan döwlüp, parçalanyp biljekdigini hasaplapdy. Bu hasaplamalaryň birnäçe ýyl soňra Artur Eddingtonyň bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýyldaky Gün tutulmasy gözegçiliginde tassyklanmagy bilen şan-şöhrata eýe boldy. Bu hadysanyň halkara habar gulluklarynda habar bolmagy meni Dünýä belli bir bilim adamy etdi. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda Eýnşteýn Nobel fizika baýragyna laýyk görüldi. Ol wagtlarda atnosiçillik teorem henizem bir tartyşmaly görünlendigi üçin, baýragy fotoelektrik täsirini açyklanlygym üçin berildi. Albert Eýnşteýn Sen näme üçin Germaniýa barmazlygy karar alypdyň? Bir müň dokuz ýüz otuz üçünji ýylda Amerikadaky uniwersitetleri gezýärkäm, german hökümetleri ýewreýleri uniwersitetlerde mugallym bolmakdan başlap, bütin resmi işlerde işlemekden mahrum edipdi. Bir aý soňra bolsa faşistleriň kitap ýakmak kampaniýasy başlady. Gynansak-da, Meniň eserlerim hem ýakylan kitaplaryň arasyndady. Bu sebäpden asla Germaniýa barmazlyga karar berdim.
Einstein, Bu soragy bersemmi, bermesemmi diýip köp pikir etdim. Ýöne bermeklige karar berdim. Seniň durmuşyňdaky iň uly puşmanlygyň näme? Bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylda Ýewropada Ikinji dünýä söweşi başlamadymy? Bir ýoluny tapyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Ruzewelte faşist germaniýalylar atom bombasyny ýasaýanlygyna degişli bir duýduryş hatyny ýazdym. Şol hatda Amerikanyň hökümetiniň uranium gözleglerine we zynjyr reaksiýalaryna degişli bir gözleg etmeklerini maslahat berdim. Beýleki gaçybatalga gözleýän dostlaryma Hitlerem, bu ýara ulanmak üçin gaty islegli bolandygyny näçe sapar duýdurdy. Meniň hatlarymyň netijesinde Amerika bombany ýasamak ýaryşyna girişdi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary söweş wagtynda bombany ýasap bilen ýeke döwlet boldy. Käşgä, wah, käşgä bolmasady. Ýagny, durmuşymdaky iň uly puşmanlygym bu haty ýazmak boldy.
Albert Einstein, seniň şu E deňdir MC kwadrat atly formulaň bar-a, şo barada-da aýdyp beräýseň? Bu formula etdigi massa-energiýa deňligi ýyldyzlaryň energiýa döredenligini açyklama getirendir we ýadro tehnologiýasynyň öňüni açandyr. Häzirki zaman fizikasyna köp goşant goşandyr.
Einstein, köp kişiler seniň dine bolan garaýşyň barada bilmek isleýär. Bu barada olara näme aýdyp bilersiň? Göni aýtmaly bolsa, men hiç bir dine ynanamok. Ýalnys dinleri bir yrym hökmünde kabul etýän. Bu ynanjym bolsa meni köp kişiler tarapyndan halanmazlyga ýol açýar. Älemiň kanunlaryny öwrenmek başly-başyna bir dine duýgyny döredýär. Men bir ateist däl we özüme pandeist-de diýip bilmerin. Bu sorag biziň aklymyz üçin gaty giňiş. Einstein, seniň ýanýoldaşyň kimdi? Ýagny, kim bilen öýlendiň? Näçe çagaň bar? Men bir müň dokuz ýüz üçünji ýylda Milawa Marik bilen öýlendim we Hans we Edward atly iki oglum we bir gyzym bar. Ýöne meniň gyzym bardy hiç zat soramaň, çünki ony iki ýaşyndan soňra hiç görmedim. Hans Albert, edil men ýaly hem bolmasa, Meşhur bilim adamydyr. Men bir müň dokuz ýüz on dokuzynjy ýylda Milawadan aýrylyşdym. Sebäbi men öz garyndaşym bolan Elsa bilen hakyky söýgini ýaşaýardym. We onuň bilen öýlendim. Ýagny, meniň bu maşgala ýagdaýym gaty garyşykdyr. Albert Aýnştaýnyň ynsanlyk taryhyna goşan goşantlary we eden işlerini aýtmak üçin tom-tom kitap ýazmak hem az geler. Bu görýän suratyňyzda Albert Aýnştaýnyň ynsanlyk üçin eden işlerini Jogan Roskam tarapyndan ýazylyp, surata öwrülendir. Albert Aýnştaýn, bu gepleşige gelip, özüň barada gyzykly maglumatlary berenligiň üçin köp. Sag bolsun Umaýtjan. Sag bol Aman Hümmi. Senem gepleşige çagyryp, meni türkmen halkyna tanadanlygyň üçin minnetdardygymy aýtýan. Şu ýerde bir zat belläp geçeýin. Ömrümiň köp ýyllaryny bu eden işlerim, geçiren gözleglerime berdim. Indi bolsa muny dowam etdirmek siziň eliňizde. Siz bilen tanyşanlygym üçin Gaty begendim. Ynsanlyga goşan goşantlaryň üçin, eden işleriň üçin saňa köp sagbolsun aýdýan, eý gözel ynsan! Albert Aýnştaýn iç ganama sebäpli operasiýa girjek wagty şu sözleri aýtýar, Men islän wagtym gitmek isleýän, durmuşymy emeli ýagdaýda uzatmak, meniň üçin tersdir. Albert Eýnşteýn bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylyň on sekizinji aprelinde iç ganama sebäpli aradan çykýar.